Also wëlls de lo Maskottchen? Nee, wëll ech net.
Nee, du wëlls Maskottchen net, da gi mer mat dem Neo. Äh, dann déi Back. Wëllkommen an der Offizieller, inoffizieller éischer Episod. Genau. Vun eisem Podcast.
Mhm. Ähm, déi éischt, déi ass an den Archiven. Déi lues mer lo mol nach bëssi do. Ja, ich mein, déi wäert ni rauskommen. Also déi bleift ënnert eis zwee. Ech mengen, déi éischt, déi mer do opgeholl hunn, déi kënne mer esou Au fur et à mesure kënnen mer vläicht esou verschidde Snippets esou rausschneiden an dat dann de Leit schécken. Se wor am Fong witsch. Wor flott.
Se wor laang.
Wor laang, bon, muss een och soen, wor déi éischt. Dat heescht, wor elo net, wéi gesot, war en Test. Mir hu e bëssi geléiert. An den Neo huet geschnarcht.
Den Neo huet wéi d'Vreck geschnarcht. Hoffe mer, en ass haut och mat eis hei op d'Hei, hoffe mer, dass en net haut schnarcht, well en ass schonn am Gaang ze schlofen. Dat heescht. Jo bon, gesi mer. Nee, dat geet schonn, dat geet schonn. Ech hu Confiance dran. Also, déi lescht Kéier hues de en wierklech, wann s de en eng Kéier nogelauschtert hues, du hues en héieren. Du hues en wierklech am Eck héieren. Dat wor e bëssi, dat wor e bëssi perturbant. Mee allez, haut geet dat schonn. No, mee et war eng flott Episod. Mee bon, wéi gesot, éischt offiziell, inoffiziell Episod. Offiziell si mer elo ënnerwee. Dat hei ass déi éischt, déi hei geet eraus. Déi hei wäerten d'Leit héieren. Dat heescht, mir maachen eist Bescht, dat wäert scho goen. Tierlech. Fir wa maache mer déi iwwerhaapt?
Mir maachen et fir. Fir eis, fir de Spaass an. Virun allem fir de Spaass.
Also wéi gesot, mir hunn näischt ze verléieren. Mer si gutt Kolleegen, mir kennen eis säit Joeren. Ze laang.
Ma leider ze laang, stëmmt och. Mee bon, et waren flott Joeren, schlecht Joeren. Vergiess net, dass mech déch Joeren ëmmer ignoréiert hues. Du hues mech ignoréiert.
Ech hunn dech net ignoréiert.
Du woars mat deene Coolen ënnerwee. Du souz ganz hannen an der, an der, an der leschter Rei. Hm, Katerem, ech weess nach ganz genau, du bass erakomm wéi e Chef, hues dech direkt hannehinner gesat. Natierlech. An du souz nieft dem Säckesté. Säckesté, an elo am Troisième souze mer allen zwee ganz hannen. Okay, dat war eng aner, dat war eng aner Geschicht, do blamen ech de Moz, dat wor seng, säi Feeler. Mee bon, bref. Sou. D'lescht Kéier hat mer e bëssi iwwer eis Reese geschwat, wou mer an Amerika ënnerwee woren. Mir hate bëssi iwwer Sport geschwat. Mir haten och e bëssi iwwer d'Weltlag geschwat, wëll am Fong, wat wëlle mer hei maachen? Mir wëlle bëssi iwwer News schwätzen, dat wat erauskomm ass, dat wat am Moment all de Leit ënnert de Fangerneel brennt, ekonomesch, politesch Themen, schätz mol. Mir schwätzen awer och Sport, wéi gesot, schwätzen, wäerte mer schwätzen, alles wat, alles wat kéint kommen, alles wat eis och geschitt. Genau, eis Hobbyen, eis Reesen, eis Vakanzen an jo, wéi gesot, à propos Vakanzen, du waars jo elo viru kuerzem, haas jo déi grouss Chance op Manchester ze goen. Grouss Chance?
Ech hat d'grouss Chance op de Concert ze goen vun den Oasis. Genau, dat wollt ech soen, also Chance op Manchester ze goen an e ganz flotte Concert ze goen, also ziel mer mol wien s du mol scho kucke waars an. Ja also et wor, ech war d'lescht Joer, d'lescht Joer wou Summer wor koum eemol op Instagram sou lauter Teaseren eraus iwwer, also fir d'Oasis Band dass se eventuell géif erëm zesumme kommen a vill Leit dobaussen, also ech sinn Oasis Fan, also ech hu se gär mee bon si si jo 2009 ausernee gaang nodeems d'Gellinger Brudder sech mat Uebst hannert der Kuliss vollgeschoss haten, hat den Noel gesot nee dat geet elo duer an du ass en aus der Band gaang, dat heescht Ech hat se ni live gesinn. Si wor jo virun allem an de nonzeger Jore wor si jo extrem grouss an 2000 ass dat sou e bëssi lues a lues erofgaang. Mee awer hir hir Lidder aus den nonzeger si wierklech mega. An dunn de Leben d'lescht Joer am Summer, do koum eben op Insta koumen déi Teaseren eraus an ech wor esou, oh, kéint dat sinn, datt se sech wierklech op d'Sënn maachen? Well se hu sech ëmmer, also Wanns de de Video kucks.
Wous de en éischter gesin hues, hues gesot ass méi e Witz oder has de schon dru gegleeft soss jo lo kënnt et? Nee ech hun net dru gegleeft, mee wéi bis offiziell esou Oasis Content op Insta wor, wor ech esou jo dat mecht dir net einfach nemmen aus Blödsinn an virun allem well se iwwer Joeren, Joeren, Joeren och bei all Talkshow emmer gesot hun nee kee Meier wees de mir schwätzen net an dofir sot ech jo dass ech hun wierklech net dru gegleeft. An du koum awer wéi gesot mm -hmm. offiziell Konten eraus och vuch der so oh, okay an woi eben Announcement lo mo kënnt den Announcement an hu eben eng 5 Konzeren hat annoncéiert äh, iwwer England. An äh, du hat ech äh, direkt mal einer gekuckt so, hey, komm, das next Joer am Juli wo se dat wëlle machen. Äh, Mir musse kucken en Ticket ze kréien an du wore mer eben wat wor et ech wor stress heiheem d'Marina wor nach zu New York an ech hat all meng Maschinnen ugemaach. Ech hat mäin mäi Laptop, den iPad vun der vun der Aarbecht, den Handy vun der Aarbecht, mäin Handy, dat heescht souz hei op 4 Maschinnen. Fir Ticketen ze kréien. An d'Marina souz dann zu New York och op

Lo hat ech Chance, dass ech op engem vu menge Maschinne sinn ech duerchkomm fir viran an do kanns de ebe bëssi wielen. Ech mengen se hate Cardiff, Manchester, London, ech menge zweemol Cardiff, véier oder fënnef Concerten zu Manchester, ech weess net méi wéi vill, an ech menge fënnef och zu London. A Cardiff wor schonn ee komplett ausgebookt, Manchester wor scho e Samsde ganz ausgebookt an do hat ech eben relativ nach en okaye Präis fonnt fir ebe freides.

och nach d'Chance ze hunn, datt d'Wieder iwwerdriwwe gutt wor. Eng 30 Grad a Sonn, Manchester, keng Ahnung, wou s de dat soss fënns. Boah, alleng schonn Sonn a London selwer, also an England selwer, zu hunn ass schonn net oft. Nee, boah, et wor mega gäil. An dat ass, ech mengen, perfekte Weekend, fir déi dann do ze sinn. Nee, wierklech perfekte Weekend. An ech wor och nach ni zu Manchester, et wor déi éischt Kéier, wou ech do wor. Ech hunn am Fong nach ni eng aner Stad, also elo Cambridge erausgeholl, ni eng aner Stad ausser London am Fong zu England visitéiert. A wéi hues de d'Stad fonnt, wann s du misst vergläiche mat London zum Beispill?
Vill méi, vill méi, vill méi, vill méi, vill méi kleng, mini kleng par rapport zu London. Ganz industriell, immens vill esou Bricks, also ganz vill esou rout Haiser, also rout Stenghaiser. Al Industrien, déi se gréisstendeels elo mol am Zentrum gehal hunn, also preservéiert hunn a ganz vill renovéiert, och mat ganz vill moderner Architektur. Du hues zum Beispill ganz vill Gebaier, wou s de esou Dass de den Daach ewech hues an dann hues de dat verglast eebe rop. Ah, dass ja, de sou okay. eng, eng, en Ausbau verglast hues, wat relativ cool ausgesäit. Muss een och soen, ech weess net, wéi et am Reen ausgesäit, Ah, dat. mee an der Sonn huet et wierklech mega cool ausgesinn. Mee dat ass déi an, bescht Experience, déi s kanns hunn, ja, oder? mir hate wierklech Chance an. Dat wor cool an wëll eben de Concert wor dee to, Concert wor eben Freides a Samsdes. Mee wor de Concert wor war deen an engem Stadium oder wor dee lo? Nee dee wor am Heaton Park, dat ass esou e Park deen nërdlech, 20 Minuten Tram nërdlech vun der vun der Stad ewech ass an et wor der d'Atmosphär wor einfach wëll déi zwee Deeg Concert wor, mir woren och nëmmen zwee Deeg do, mir si Freides dunner geflunn a Samsdes rëm zréck. Et woren einfach Tonne Leit, Tonne Leit, Tonne Leit. A wëll d'Wieder sou gutt wor, wor einfach all Mënsch op der Strooss, all d'Bare Ass woren cool. op, weess de, d'Terrasse woren op. Dat heescht, dann nëmmen iwwerall ass d'Musek gelafen, du héiers et quasiment op all, op all Haut-Parleur. An et war einfach déi mega gutt Ambiance an et hat et mega gutt organiséiert. Ah, dat ass flott. A wann.
Iwwerdriwwe gutt, well du bass eeben an der Stad Zentrum, bass de getrëppelt, du kanns op hir Train Station, wou hir Tramme fortfueren, an du has du schonn nëmmen Tramm, déi dediquéiert woren eebe fir. op den op de Park ze fueren ja, das okay. sech dann do rausgelos hun kon och du nëmme ma Bi am Fong ran an dann äh, was du do ausgang am Mä den Schoss ass eis Entrée direkt do wo wusste beim Tram rauskënns ah, perfekt ste an der viel attente äh, das warm Dire gin op se komme raus mat gratis Wasser fir Lütwereen nonstop gratis Wasser
organisiert an der fir an den Traum ir man den Tramgang se krut ma Wasser. Bass am Tram, fiers dohinner, klëmms eraus, kënns aus der Tramstation, klëmms erop. Do stunge se schonn ze waarden. Do krus de esou Bucketheads, weess de, déi, wou si och ausmécht, déi Bucketheads krus de där och gratis. Ech hat scho gemengt, dat wär jo, si wéilte mer do undréinen, weess de, d'Marène hat direkt ee geholl. Ech, Nei, nei, nei, ech wëll näischt bezuelen hei. Ech, Ech, Fest, hues de kee geholl? Dat ass gratis. Ech esou, Huh, wierklech?
Ah, das flott. gewinnt gewinnt sie wussten noch dass so warm ass hun se so teige kom mal gin die Leute die Bech experiences kënne hunn
ku letter Mail wo och der Mail wollen hei do duch korrekt doen Wasser sonnecreme das sech gut an der kru dat du kru so koffein äh, kale koffein gedrängs zu ah, okay. gut wo bist wie Dat war sou bessi wéi Luxlait, Schokomëllech op Steroid. Boah, ech wees net of Logic Tree dat sou mecht wéi also déi aner Concerte sou ass mee Respekt hein, all Respekt dass dat dann sou gudd organiséiert wor. Nee nee et wor wierklech mega gudd an dann bass de ebe rakomm, bass de ebe e bësse getrëppelt duerch de Park fir bei déi Haapt also bei deng Entrée an do wor deng Entrée dann. An et ass ebe letzt esou villen, an d'Diere sinn um dräi opgaang, ech mengen mir wore sou géint fënnef wore mir do, wore mir do a si hunn um aacht ugefaang. An mir si bei der Entrée, an dat hunn ech net oft gesinn, bei der Entrée wor sou eng, wor sou eng Këscht, du muss der virstelle wéi sou eng, eng Bréifboîte vun der Post, weess de, sou kleng mat sou engem Schlitz uewen.
An dat wor fir Drogen dran ze geheien. Ey what the fuck.
Deng Drogen net wolls zuelen.
Ah wéi geil.
Kanns de Drogen dra geheien.
Geil. A mir lafe laanscht an einer seet sou, Oli kuck. An do wor eng Fra déi ass dohinner gaang an déi huet einfach hir Hand an de Schlitz dra gemaach a sou gekuckt, sou gefillt, sou ass do näischt, ass do näischt. Ech war sou, wéi domm muss de sinn. Stell der vir et ass eng Sprëtz oder iergend eppes. Ah verréckt.
Nee nix, dass dat

Supp gees eran an du has iwwerdriwwe Baren, also d'Bare wore sou sou laang. Krus Tonnen ze iessen, Tonnen ze iessen. Krass, a mir cool. sinn um déifste Punkt erakomm, dat heescht mir missten esou e klenge Bierg eroptrëppelen. An da wore mer uewen an dann hues de ebe sou wéi Amphitheater ass et erofgaangen Richtung Seine, wou d'Bün wor. Okay.
An du hues scho gesinn, datt Tonne Leit wäerte kënne Plaz hunn an et woren der sou 8.000 woren der sou do plus ou moins. 8.000, verréckt.
A mir trëppelen da sou do An mir trëppelen eng Kéier esou laanscht aner Stänn, fir a Richtung dann eben, wou alleguer d'Leit sinn, fir schonn eng gutt Plaz ze fannen. An ech sinn a menger Welt an ech trëffelen an anscheinend huet esou een Typ mech geruff. Ech hunn awer net reagéiert. An ass do erenner esou. Oli, Oli, Oli, de Typ, de Typ rifft dech. An ech so, ja, wat wëll deen vun mir? Schwätz wat, äh, gesäit da aggressiv aus. Anscheinend wor e sou, oha, äh, well ech net reagéiert hunn, ass hie sou heesch, sou, oha, de Gars, wat wëll dee vu mir, dee wëll net mat mer schwätzen a sou. Ech so, ja, ok, weess de, sou, ja, mengt, wat ass? Hie sou, ah, ass et ok, bass de ok?

Ass engem Park, ech mengen do sinn 80.000 Leit, ech mengen natierlech wäerte Leit also Saache huelen an Saache verkafen a sou weider. Voilà an nä do si mer deem némmen stelle gaangen a mir stunge relativ gutt also an eiser Sektioun, mir haten déi lescht lescht Sektioun also einfach general admission an do hues awer wierden déi Leit déi ganz vir stinn, wou's de gutt sou erausgëss fir bei der Bühn praktesch ze stoen, mee dat ass scho grouss. Dann hues de eben bei der VIP VIP souwisou wou soss keen ass ausser den Pep Guardiola, dee wor do, dee wor do, Ech wor net wäit vun em. Ech wor net wäit vun em. Wann ech en nieft mer gehat hätt, ech weess et ni. Du häss grouss eng Ëmarmung gemaach, Autograff gefrot. Sécher net, sécher net, sécher net.
Also déi woren dann am VIP an dann has de de Golden Circle, deen ebe just vun eis wor, dat wor och méi deier Ticketen. Jo, natierlech. Mee dat hat e bëssi méi Plaz. An dann ebe wou mir woren an du has dat ëmmer esou ënnerdeelt zwësche sou Security vu Bande vu fënnef Meter. A mir wore relativ no bei där vun eiser Sektioun am Fong. Dat heescht, mir souzen am Fong gutt, wëll fir mech elo, du konns d'Bün trotzdeem nach gutt gesinn, wëll déi meescht Leit eben hannert eis woren. An eben erëm mam Waasser, wëll se ëmmer mam Waasser laanschtgelaf sinn. Dat heescht, du konns déi ganz Zäit Waasser froen. An du stung se awer nach dräi Stonnen do, bis si opgetruede sinn. Dat ass a vir Benz. Mä mat de vir Benz, jo, mä voilà, du hues awer eng Stonn op dat gewaart, wat s de am Fong do. An dëser Hëtzt do ze waarden, dat ass. Dat wor gutt, datt s de do nach d'Waasser krus. Dat wor cool. A dann, jo, also wéi gesot, komplett verréckt. Also, jo, huet der gefall?
Jo, mä wéi dat éischt Lidd bis koum, also all Mënsch gesprongen. Dat ass cool. Du wollts nach e Video huelen oder wollts eng Foto maachen an ech hunn einfach direkt schonn alles opginn. Ech hat meng Sonnebrëll erun, d'Sau wor limbo einfach. Dat ass eng Kéier esou héich geflunn.

All hir Classics, bis op Shaker Maker, She's Electric hu se net bruecht. Okay.
Déi meescht, déi, fir déi ech do wor, woren do. Okay, ma ass dat wat wichteg ass. Mee voilà, She's Electric. Also d'Zil ass, soulaang s de Spaass has, du hues konnt danzen, du hues déi erëm gesinn, also wéi gesot, ech mengen déi Leit. D'Chance ze hunn, se iwwerhaapt ze gesinn, ech weess net, ob se et nach eng Kéier wäerte maachen.
Nee, ech mengen net. An ech déi Chance, si zu Manchester ze gesinn. Ja, an deene Konditiounen wéi wéi de Bewuer mat deem Wieder wat nee, top rar, war.
Ech mengen dat kënnt wéi alt sinn fir äh, een an déi 50 an no den no en Noel misst scho bal 60 sinn ne ech okay, mengen, ja, dann, ja. 67 gebuer oder Bon, ka si dass rëm so, motivéiert si rëm eng Energie hunn fir Touren ze mare mee bon muss een ëmmer na ech wees net ob se wéckleg ke maachen dat do wo lo si jo nach Concert lo dru gehaange si mal eng Welttournee mm. lo ah, dat geil dat heescht wäerte lo nach Amerika goen Südamerika ech menge se ginn och an Asien

Splécken also an bon dat ass jo ganz normal, esou während 10 Joer nämlech näischt méi erausbruecht. Also dat Lidd, dat Lidd, den viralen Shazam Video, dat wor am Fong net vun Oasis selwer, dat wor vum Richard Ashcroft oder esou heescht en, dat wor d'Virband an dat ass, de Bild ass wéi Symphony wat all Mënsch kennt, wéisst de. Ja, mir e puer, ech meng och. Dat ass méga bekannt an dat hu se scho selwen an da koumen eben déi Dénger a wéi hien ebe bei eis opgetrueden ass, do huet e jo dass dat Lidd, also dee moss nach aus enger Band mee vun him, dass jo dat Lidd wat all Mënsch kennt an do fänkt en dat eben un a direkt an de Mikro, ja get your Shazam sound. Esou gäil.
Äiskal, äiskal. Jo, wéi hat e Recht. Jo, dat ass wouer, also. Et ass net, et wor net de Concert, wann s de elo Wonderwall an Don't Look Back in Anger, dat, dat wor et, wat, Nee, nee, dat wann s de de Rescht net kenns, dann Dat langweils gewäert. de dech zu Tod. Dann, dann Ja, dat ass gutt gewäert. Bon, nee, ech mengen net, well du ass eng cool Ambiance, mengen ech, Leit danze Ja, sprangen. okay, mee- Ass ëmmer Spaass, mengen ech. Mee bon, ja, ech meng, wann s du Lidder sollst kenns. déi Ticken deene Leit loossen, déi wierklech. Nee, dat ass wouer. Nee, dat stëmmt.
Mee bon.

Camps fir Blödsinn. Du hues se jo och an Amerika, hues dat jo an all de Stadioner och. Ja, dat war ëmmer iwwerall, wou s du NBA. Wéi heescht dat? Glo Globetron? Globetron? Iergendwéi huet dat en extra Numm, wou s du déi Camps do hues fir Kiss Cam, Dance Cam, blablabla. An, bon, Coplay natierlech, mega Witz. Dat wor elo. Erwëscht.
An Oasis hunn eng Wend extra gemaach, Mir widme lo e Lidd Dat war elo hire leschte Concert, wou se gesot hunn, mir widmen dat Lidd de Lovebirds hei, weess de, déi, déi am Euro sinn. Mee keng Angscht, mir hu keng Kamera, mir maachen näischt. Also mat weem een eis, et ass mir egal och. Och weess de Féck ass, dat ass eis schäisegal. Maacht einfach, mir ginn net Är Privatsphär an. Well jo. Jo, wat komplett geschitt ass, ass net.
Ech fannen dat witzeg. Bah, ech och éierlech gesot. Also wat, also einfach, wann s de dann d'ganz Geschicht kucks, also einfach. Totally random op déi Kamera ze kommen, hinnen hir Reaktioun a de ganzen après movie wat duerno geschitt ass, also deen op all déi Memes déi duerno komm sinn a sou weider. Ech mengen wann s de sees dass dat sou eng grouss Ampleur géif huelen hätt haut kee gesot dach dat géif sou wäit goen, also dat fannt ech einfach. Giele Switch, bon engersäits och e bëssi traureg, well wéi gesot, ech mengen si do sinn d'Famill elo leider, bon mir wësse mol net wat genau wat nach geschitt ass, wat wäert nach geschéien. Privat, privat wësse mer net. Ja, privat wësse mer net, mee bon.
Mir wëssen, hien ass CEO vun enger relativ grousser Boîte schonn. Ass schonn ëmmer.
Ech hat gekuckt, Astronomer ass, si si cotéiert, also huet eng Value vun eng, ech mengen 1,3 Billiounen. Jo, an hien huet awer och relativ vill Shares meng ech dran. Jo, voilà. Ech mengen hien huet esou an déi 33, 34 meng ech. Ech mengen et war eng Start-up, oder ass eng Start-up. Op alle Fall
net Goss. Bon, penibel. Jo, ma hien ass, hien ass CEO. Bon, Kontext, wat geschitt ass, muss ech och e bësse erklären, wat geschitt ass u sech. Et wor de Coldplay-Concert. Wou war, wou hunn se dee Concert gemaach?
Oh, iergendwou an Amerika, keng Ahnung. Bon, jo, war an Amerika.
An u sech, wat Coldplay dann ëmmer mécht, ass, si hunn dann hir Kisscam an dann, bon, zoome se, an da muss een och gesinn, si hu sou e groussen Ecran, an da zoome se un Leit heiansdo A vu Leit, a da sengt hien ëmmer Lidder iwwer déi Leit, also einfach esou Parodielidder. An da bei a virdu war dann een do, huet dunn iwwer hie geschwat, an da wiesselt d'Kisscam an dann do gesäit een eeben de CEO vun eiser Firma, deen dann eeben. Chief of Staff ech mengen hat war eis Chief of Staff mengen ech hat war HR yeah Chief of Staff oder HR eben an den Ressources Humainen also oder Directrice Head of HR yeah war hat Head of HR
awer deen da gesäit een eben wéi den CEO Head of HR ëmaarmt An dee Moment, wou d'Kamera dann op déi zwee ukënnt, de CEO, de Jaffer, backt a sech verstoppt, an de Arash, dee sech einfach ëmdréint an nëmmen hofft, datt se méi op der grousser, a méi groussem Ecran sinn. An dat Besch, fir mech dat Allerbescht ass net hir Reaktioun. Fir mech dat Allerbescht war einfach déi Reaktioun vun hirer Frëndin, oder ech weess net ween, déi niewent hinnen Stoung an sech einfach futti gelaacht huet a wosst, hey, you are fucked. Also dat war einfach esou, fir mech war him seng Reaktioun méi priceless wéi déi aner zwee hir Reaktioun an wéi gesot.
Legendär. Ech wëll awer elo och op dëser Plaz mol eng Kéier soen, datt ech dat wierklech net korrekt fannen, datt een emol net méi ka mat senger Affär un de Concert goen, weess de, ouni datt s du direkt op enger Kist camp ass, esou what the fuck, keng Anung, weess du, wou sëtz, Privatsphär gëtt guer net méi respektéiert. De Becher ass dansziert nach a seet, Ok, entweder esou eng Affaire oder si si mega schei. An ech muss. Yow, mega schei war de Blödsinn. Du weess et, du weess et. Nee, déi d'Schied war elegant. Bon, wat e bëssi schued ass, muss een awer soen, leider Gottes, ech mengen, déi Famill, also, well anscheinend hat hien awer zwee Kanner, bon, laut wat am Internet steet, hien hat zwee Kanner, wor bestuet, hatt wor och anscheinend bestuet.
Ja, iwwer säi Mann hues de näischt héieren, oder? Et huet een ëmmer nëmmen iwwer dem, dem, dem, dem Sio. Sio seng Fra a seng Ja, ja, Famill natierlech. an Bon, ech hei weess an jo net, do. wat- Ma An wéi da esou gesot. de Guardian komplett vergiess gëtt, dass dann de Mann vun der HR, also. Ma mir wëssen jo net, wat genau, vläicht huet e kuckt jo nach Ja, ëmmer. ech. Dat si jo, wéi gesot, ëmmer muss een dann. Ma d'Scheiss soll se awer bestürzen.
Ech mengen och, ma bon, et weess ee jo ni. Mee wéi gesot, dat ass dat, déi Saach, déi e bëssi schued ass. An dann muss een awer soen, eppes, Sinn ech iwwerrascht? Net, also guer net, well ech mengen wat do geschitt ass, ech mengen kanns an all Boîte goen op der ganzer Welt, ech mengen dat fënns de iwwerall, also dat eenzegt wat elo schued ass,
eeschens dat an zweetens hatt ass. Head of HR, Hien ass CEO. Ech mengen, wann zwee Leit dat misste maachen, net déi zwee Leit op Englesch, well dass dat onethesch, wat kanns maachen am Liewen ass an enger kleng Firma. Also hien huet jo resigned elo schonn. Jo, natierlech. Se waren awer allen zwee schonn op en leave gesat gi, wéi se dat op Lëtzebuergesch, keng Ahnung, wéi se dat, suspendéiert. Suspendéiert, genau. Si si suspendéiert ginn. Euh jo dat wor et fir hien mat där Boîte. Bah hie seng Boîte ass fierdeg, fir hat och. Bah hie gëtt erauskaaft warscheinlech an dann huet en huet en seng Suen.
Bon villäicht mol net well wann et faute grave ass, mol kucken ne wéi dat wäert geschéien ne. Also bon ech weess net wéi et an Amerika esou leeft mee. Faute grave, stell der vir e wor zoufälleg just op deem Concert. Ja. An hatt wor grad do a se wore grad allen zwee am VIP. An zoufälleg war seng Hand ronderëm seng Hëften a sou weider. An et wor einfach d'Lidd wat se mega connectéiert. Du weess et net. Du wees net ech han ech han ech han traureg. Da's traureg enger dat ass witsch well man zwar ech fan shirt sie hat esou schéi kéinte sou hiert liewe maache mee nee nee wat lo muss kucke wat wat dono geschéie sou se mee mee da's da's schued natierlech ass ech mengen och da's schued fir d'famillen natierlech ass schued fir d'famillen lauschter wat den typ kéint maachen ass einfach soen hei Zu senger Fra, Et geet net méi, ech maachen dann einfach e kloere Broch maachen an einfach fäerdeg. An da mat senger HR kënnen, bah, dann ass nach ëmmer deng HR, weess de. Dat ass dat, also dat ass och dat. Also éischtens, fir d'Firma ass souwisou net gutt. D'Eagle ass op der Säit vun der Famill, well s dat muss de einfach net. Natierlech. An dann ass et komplizéiert op där anerer Säit, well et an denger Firma ass. An dann nach muss ee soen, mir wëssen net, wat, wéi säi Privatliewen ass. Ka sinn, datt se schonn Schluss gemaach hate mat senger Famill, weess de. Ka sinn, datt scho vläicht gesot hat senger Fra, hei, et ass fäerdeg, mir maachen Divorce. Dat wësse mer guer net. Also ganz vill aner Saachen. Mir gesi nëmmen dat, wat eis gewise gëtt. Jo, dat ass richteg. Dofir sinn ech och, mer mussen oppassen, wat mer gesinn a wéi mer Saache kritiséieren a jugéieren. Mee wa mer dat gesi wat mer gesinn hunn,

An dann, wa mer dat, jo, wa mer kucken, wéi si dat handhaben a soen, Hei ass et schäisegal, maacht, wat der wëllt, net our business. Wéi et soll sinn.
Europäesch, an da kuck mir och nach, kuck mir och nach aus England, wat maachen déi? Wesst du, déi domm Camps do. Keng Anung, weess ech net. Si haten och déi Camps, wéi ech zu Miami wor, op deem Fussball, wou ech de World Club kucke gaange sinn, Real géint Al-Hilal. Do hate se och déi Camps an der Paus gemaach, wou s de da sollts tanzen.

A wa mer scho vu Concerte weider wëlle schwätzen, wat Coldplay op d'mannst hibruecht huet, ass seng hir Bühn net ofzebrennen. Jo, dat ass interessant. Tomorrowland, jo. De beléiftste Festival vun der Welt, no der leschter Ëmfro, ass ofgebrannt.
Jo, dat wor. Komplett. An wat? Muss ech nach soen, zwee Deeg virdrun dann. Zwee Deeg. Oder dräi Deeg virdrun. Zwee oder dräi Deeg virdrun. Vum Mëttwoch ofgebrannt, um Donneschde kommen déi éischt Leit.

An dat ass schued, well ech mengen, du gees awer och dohinner. Du gees och dofir dohinner. Bon, ech mengen, du fänks, bon, wa mer éierlech sinn, ech mengen, du säis déi Bühn wärend, wat, gutt puer Stonnen an dann ass esou, entweder bass de e bëssi ugedronk oder du danz einfach an dann ass dat méi. Oder du hues keng Drogen an deng Boîte gehäit an du hues och nach där puer. Genau. Mee dat awer huet mech awer, also d'Dekoratioun mécht. spillt e grossen Deel och. Dach, se géifen net esou vill, wann et egal wär, géinge se net déi Bühn maachen. Nee, natierlech, nee, natierlech. Et gehéiert einfach dozou, zu hirer Identitéit. An dat Bescht ass, ganz Pyro gëtt jo aus deser Bühn erausgehäit, dat ass jo dat.
An anscheinend ass jo dat och, wat d'Ursaach ass hannendrun, ass anscheinend mat der ganzer Pyrotechnik ass jo eppes, ass do eppes schifgelaf. Jo, et wor sécher keng Zigarett.
Oh, was man quasi nee ich mein, dat, ja, ja,
ja, ja, natürlich ja, an, äh, war bis schon das wie die Leute do waren me ich mengen die mich du waren hatte aber immer Spaß ich mengen ich mein gehst du nach vier du siehst die Milch du Spaß ähm, also Bühnen aufgebrannt dat war schon, ja, war schon null Ok, op mannst wou se et hikritt, weess de, securitéit méisseg hu se Dat ass jo eng zéng Bünen drop gebaut duerno, also virgebaut. Si hunn do hiren LED, do hunn iwwerall hiren LED Dénge drun gesat an esou. Virun allem ob se elo do eng Bün hätten oder net, se hätten iergendwéi eppes hikritt, hu se jo gemaach. Dat war net d'Fro, d'Fro war éischter vun der Securitéit hier, kënne se et esou hikréien, datt eben och mat mat dem ganzen, dat ass jo Material wat verbrannt do irgendwou läit sécherlech an dat Gerüst steet jo awer trotzdem nach, weess de, an datt se dat elo awer vu Sécherheetsmoossnamen esou hikritt hunn, datt et awer fir all déi Leit, well do si jo och, ech weess net wéivill honnerten, also bestëmmt och 50, 60, 70 dausend Leit si sécher do iwwert déi iwwert déi Deeg do an dann de Weekend drop jo dann nach eng Kéier, datt se dat hikrut hunn, dat hu scho gutt, mee Voilà, d'Bühn brennt of. An do sees de Leit, Huet sech amuséiert, mee et ass jo och elo nach eng Fra do elo gestuerwen. Ja, dat krutsch net mat. Also, wat ass do geschitt? Ma dat ass eng Fra, déi huet sech net wuel gespuert an do ass se oftransportéiert ginn an d'Hôpital. An am Hôpital ass se gestuerwen. Also ginn dovun aus, dass et eng Iwwerdosis wor.

déi do hinner gi- Mee just fir ginn, ze déi soen, Allerwuessen. Leschte Weekend vu Mar Nee, dat stimmt, dat ass ebe sou. vu Mee, ähm, dat seet elo näischt iwwer déi eenzel Experienz vun de Leit aus. mee a muss och Mee soen, e Tomorrowland bëssi gëtt, getrübt. Tomorrowland gëtt wat säit 20 Joer, vläicht méi, vläicht manner, ech Genau. weess net. Mee et ass déi éischt Kéier, wou eng, wou ech eppes, wou ech eppes héier, dass een, éischt Kéier wou d'Bün ofgebrannt ass, mengen ech. Jo. An ech ginn och mengen, wou ee vläicht elo gestuerwen ass, ka sinn, datt en läscht. Vläicht, en ass sécher, also ass sécher, sécher dout, mä voilà. Mee jo, fir déi aner Joren, mee nee, et ass schued natierlech. Mee ech mengen, all déi Leit, déi do woren, haten natierlech Spaass. Also wou ech Videoe gesinn hunn, ech mengen, et war net elo eng Persoun, déi gesot huet, et war null. Also an. Jo, mee wat se dëst Joer awer erëm dobäi gemaach hunn anscheinend, ass e Segment fir Safety a Well-being.
Ok, a wéi? An der Salle? Wéi wou s de Fitness oder sou hues. Ah jo, stëmmt. Wou s de kanns Exercicer maachen a sou. Dat ass cool dann.
Wëll Fitness kënnt ëmmer méi an den Alldag vun de Leit. Nee, stëmmt.
Also. Dat ass ëmmer méi Awareness.
Gëtt jo och vill méi Jonker, déi net méi, am Fong net méi esou vill Alkohol konsuméieren. Jo, stëmmt.
Definitiv net fëmmen.
wou ech nach am Basic Fit do wor, et wor Tonne Jonker, Tonnen, Tonnen, Tonne Jonker. Ech mengen, dat kënnt, also dat, déi Awareness, fir e bëssi méi gesond ze sinn, wéi mir dat fréier woren, ass definitiv bei de Jonke vill méi verbreet an dat kënnt elo och lues a lues eran. Ech hunn mer zwar och fir ee Weekend, wann ech do kee Fitness maachen, dass net dues d'Optioun voilà d'Optioun ass do Optioun do genau also huel se net bon solo net dass dat hab denken sass ech mengen du gesi net am Tumor lens wie findest du dann also
gist du hilo ah ech muss nach mehr ech muss nach meng Klim ze schwaachen
nee nee dat ass Pumpen nee da schued mir bon ech mengen die Tumor lens gich enke ger man aber die affer die war war net ze lang du gëss och net mi jonk ech si jonk okay du gëss net méi jonk gesoot ech nee

Dat muss dat muss wierklech cool sinn, wann s de esou Lëtzebuerg vertruet, also vertriets. Dat dat ass cool. An vläicht maachen déi och d'Dier elo op fir fir anerer, déi nokommen. Natierlech. Also a wéi gesot, zu Ëlfecht ginn jo flott, cool an talentéiert DJen. Also da muss ech da muss ech awer behaapten, dass dat och e bëssi wat Flott ass, datt sech Lëtzebuerg kënnt bëssi elo op Visibilitéit, och international Visibilitéit, an dat soll och sinn, fannen ech. Also. Bon, wann s de kanns, solls de et maachen. Natierlech, also wéi gesot, muss een och Opportunitéite saiséieren, a wann s de se kanns maachen, tant mieux. An jo, wéi gesot, muss ee probéieren, ne? Am Liewe muss ee probéieren. Probéieren. Mm.
Du hast Schweiz probéiert. Ja, schon Schweiz probiert genau. ja, nie gesagt, ja, wie, ich, wie ich zu Manchester äh, gebrannt hun wost du Zürich ha? Ja, ich Zürich ja, wie gesagt, ich keier wo ich Zürich gang wie nie weiter ja, war schon zwei Wochen dann war ich da vu Freide bis frei bis Mä den Zürich gemacht an äh, wie gesagt, war richtig

Bon, wéi gesot, nach eng Kéier, ech hat d'Chance, dass d'Wieder einfach perfekt wor. Also wor einfach richteg flott Wieder, all Dag 25, 26 Grad. Jo, et wor europawäit wor wierklech gutt. Jo, jo, a wann s de dann esou eng nei Stad entdecks, dass dat ëmmer, mécht ëmmer flott, mécht ëmmer Spaass an dat hunn ech gemaach. Also wéi gesot, éischtens d'Stad selwer top, du hues einfach de Lac, also de Séi matzen an der Stad an einfach, du hues einfach De Séi an der Mëtt an do hues de einfach all déi Stied ronderëm. Also an dat dat sinn. All Stied ronderëm.
Also all Commune oder esou wéi se dat nennen, hues de einfach ronderëm dem ronderëm dem Séi am Fong. An dat ass eben mega flott gemaach, well jiddferen Accès op dee Séi am Fong. An dass dat awer mega cool ass fannen ech. Also dass du kanns do schwamme goen wéi s de wëlls. Dat ass net limitéiert. An dat ass, wann ech dann, wat ech da gemaach hunn, ass, ech hunn dann de Verglach gemaach Lëtzebuerg, Schwäiz, oder Lëtzebuerg, Zürich éischter gesot. An du soe ech mer, jo, Zürich ass gäil, och well s de de Séi hues, éischtens, an zweetens awer och duerch d'Bierger. An dat ass eppes, wou ech mer soen, dat ass einfach déi bescht Kombinatioun, déi s de kanns hunn. Also dat ass einfach verréckt. Also. Also du héiers et vun extrem ville Lëtzebuerger Studenten, déi och op der ETH sinn, dass d'Stad wierklech mega ass. Mega flott, also.
Nee, dat ass mega flott d'Stad an wéi gesot ech si frou dat ech déi Erfahrung gemaach hunn well a mir sinn ech sinn och schwamme gaangen boah eemol um 3 Auer moies bëssi alkoholiséiert an gleef mer um 3 Auer moies kanns du ganz gemittlech schwamme goen, Waasser war Also perfekt Temperatur. Krust eng Plaatz op der, op der Plage fir, fir dein Duran alles um 3. Natierlech. Schon hoen et wo, wahrscheinlich wo, wo sech net gedréckt fir ran ze goen. nee, nee, awer okay.
Nee, awer rich flott, also wie gesot, äh, Waassertemperatur perfekt, kanns gemittlich schwamme goen. An dann sinn ech da Domenica gaangen. An wéi gesot, ech kann nëmme Positives soen, dat eng flott Stad, bon eng deier Stad, dat mécht se awer. Dat ass deier, jo. Dat ass richteg, richteg deier. Also ech mengen, wat häss du bezuelt fir eng Pint Béier? Ech mengen awer 14, 15 Euro. Jo, da kanns de ganz e gudde Cocktail huele fir 26. An,
mee bon, muss een och soen, se verdengen jo och méi wéi eis hei dann. Wéi mir.
Wéi mir. A wéi gesot, dat ass dann, wann s de vergläichs elo, ech mengen. zum Schluss kanns de dohan awer méi leeschten wéi hei mengen ech. Hänkt och of wou's de schaffs an esou weider natierlech. Hänkt dovun of wou's de schaffs, ech denken. Däi Loyer an esou weider, mee ech mengen à long terme bass de méi e grousse Gewënner dohannen wéi hei. Jo ech mengen also deemno wéi gesot et hänkt dovun natierlech of wou's de schaffs, mee ech mengen et sinn extrem extrem vill Beruffer déi extrem extrem gutt bezuelen. och vun de grosse Boiten hier. Ja natierlech. An ech kenne lo d'Steiersituatioun net, ech weess net wéivill de lo Steiere muss bezuelen. Dat wouer dat ass alles deier dohannen. Also vum vun der Alimentatioun hier bis zum äh Wunnen sech logéieren ass wierklech extrem extrem deier. Mee du hues awer e gudde Pouvoir d'achat, dat ass dat wat zum Schluss wat de iwwreg bleifs ass awer ëmmer nach gutt fir do gemitteg gutt ze liewen. Also an wat mega witzeg war war een Owend wou mer eraus woren, An da si mer esou géint dräi, véier heem komm, hu mer en Taxi geholl, en Uber geholl. A mega random, da schwätze ech mam Uber esou weider an da froen ech hien eben, hei has haut den Owend awer vill Clienten esou weider, op Englesch, äntwert en zeréck op Englesch och. An da freet den Uber, jo vu wou kënns de? Ech sou, aus Lëtzebuerg. Hien, Wéi? An da schwätze mer mat mir op Lëtzebuergesch, Wéi dann, du och? Hä? Joer aus Lëtzebuerg. Mega random, mega witzeg, an emmer déi ganz streng Lëtzebuergesch geschwat. What? An da sot en, jo hie kënnt, hie kënnt aus Beetebuerg oder sou eppes, an da sot hie, jo hie wëll hei schaffen, well verdéngt hei méi a sou weider. A mega random einfach, also. What the hell? Still op Zürech goe fir en Taxi-Chauffeur? Ja genau, out of the blue. An awer mega cool, also wéi gesot, also sot ech mer, majo dann, also. Ja, dat war eben eng flott, wéi gesot, Surprise. Voll. Dräi moies, ech hat se mat engem Uber da bei Lëtzbuerg, dat wor richteg. Dat muss de hikréien. Mee jo, wéi gesot, also all déi aner do waren, ech recommandéieren et wierklech. Also wéi gesot, dat ass eng flott Stad, kann ee villes maachen, vill Aktivitéiten. sief et an Summerzäiten oder Wanterzäiten an ech meng déi Leit déi do wëlle schaffen ech mengen déi wäerten dat net regrettéieren ne, also wéi gesot nee dat net, ech meng mir hate mol keng Plazen an wéi gesot dass ech gëscht do war, ech wollt dat och e bëssi méi gemittlech. Handhaben an Staat besichen a sou weider an. Hues de hues de iwwerhaapt scho Matcher gesinn vun der vun der EM? Jo, ech hu lo gëschter hunn ech Spuenien géint Däitschland gekuckt. An? T'ass gaangen, soe mer sou. Also. T'ass gaangen.
Bon. Ech muss lo mol eppes soen. So. Also, mir sinn zwee grouss Fussballfrënn. Ja. Kucke ech kucke scho laang Fussball. Ja. Ech kucke wierklech gäre Fussball. Joer an Schwengel säit 98 kucken ech wéi déi éischt WM en Frae WM erauskomm sinn hunn ech war geduecht wat ass dat do also wat fir ee Fussball spillen déi dat ass eisen Jugendfussball sou de Stil dës EM. Spille se richteg gutt. Nee, dat si, dat si richteg Spille gutt Ekippen, ne? richteg gutt, déi Pak. Nee, nee, mee du mierks dat och, wéi se, éischtens, du mierks et och, also, an dat ass dat, wat ech soen, de Fraefussball evoluéiert Mega schnell. mega schnell a mega gutt och. Dat ass och dat, wat mir soen. Also, dat ass net einfach, evoluéiert et einfach, well mer Suen hunn, nee, mee och an engem gudde Sënn. Also, éischtens dat, a wann s du elo kucks, Ekippen do waren, zum Beispill, ech, wéi gesot, ech elo Däitschland géint Spuenie gekuckt, Also déi zwee déi zwee Kippen haten esou vill Chancen, richteg gutt gespillt an do sees de awer, wow, dat si Leit awer déi spille kënnen an déi hunn déi Plaz do verdengt, soe mer esou. Also dat si Leit, déi. Mee wat ech wëllt wëll, ech hat den éischte Match deen ech gesinn hat vu elo dëst Joer, also dës EM, wor elo Spuenie géint Portugal. Bon, muss ee soen, Spuenien ass eng vun deene beschten Ekippen op der Welt mengen ech bei de Fraen.
War Däitschland och awer, England och? Däitschland wor ëmmer relativ gutt, England och, mä Spuenien huet Portugal ausernee geholl. Ja, nee, dat ass dann. A vu Portugal hunn ech nach e puer Saache gesi wou ech wor esou, oh. Ja, natierlech, also. Ja, ok, mee Spuenien wor esou richteg, also richteg, richteg gutt. Ech hunn England gesinn, déi wore richteg gutt. Italien huet gutt gespillt. Italien

De Remake vun der Männerfinall vu vrun zwee Joer.
Nee, stëmmt, genau, jo, dat ass de Remake a fir, stëmmt. Ja, an näischt géint England, mee ech hoffen, dat gi gehir loossen. Ech hoffen, dat kréien se an d'Schnëss.
Ja, nee, ech mengen, gëtt e flotte Match, honnert pro. Gëtt e gudde Match. D'Spuenier spille wierklech gutt, richteg gutt, mee d'Engländer hunn och e puer richteg gutt Spillerinnen.

Déi Popularitéit ass einfach exploséiert. Déi ass. Jo, och dat. Dass dat war richteg. An dat fannen ech awer och gutt, well op mannst FIFA, kann ee, kann ee se vill kritiséieren, mee do si se awer gutt, well op mannst hu se alles gemaach, fir dass awer de Fraefussball déi Renommée kritt, dat se haut huet. Definitiv.
An natierlech, dat ass nach wäit nach net do, wou Männer Wärme sinn oder Äerme sinn, wat och mengt ni geschéien. Ech weess net, ob dat jeemools de Fall wäert sinn.
Mee dat ass dann och eeben, dat ass dann eebe sou. Mee ech mengen, d'Zil ass et jo, dat positiv ze gesinn. An dat ass jo. Ma jo, se solle sech developpéieren, esou wäit wéi se kënnen. Déi nächst WM wäert nach besser ginn a sou weider. Jo, ech mengen, déi nächst WM gëtt richteg, richteg gutt. An ech mengen, wat den eenzegen Nodeel ass, an dat hat ech bëssi esou, dat war mega witzeg, ech hat dann esou Saachen gelies an dann war do esou eng Etüd vun enger, ech mengen, et war eng norwegesch Institut oder eng schwedesch, ech weess net méi. Au fond, wat se gemaach hunn ass, si hunn einfach de Fraefussball verglach mam Männerfussball.
Hun einfach gesot hey haut zu daags gëtt Fussball sou gespillt, dat heescht 90 Minutte gi 90 Minutte gi gespillt, 5 Auswiesselspiller oder 6 bon ech weess net wéivill et der sinn,
an der Verlängerung, Penaltien a sou weider. An dann hunn si eben gesot, ass dat missten Fraen genau de selwechte Fussball spillen wéi d'Männer u sech. Also hunn ech schonn éischte Verglach hunn ech scho gemaach, Goalkeeper zum Beispill. An bei de Männer sinn d'Goalkeeper vill méi grouss wéi bei d'Fraen, mee d'Goaler si genau d'selwecht. Da hunn se gesot, bon, da hunn se gesot, okay, da missten u sech d'Goaler méi grouss si wei d'Männer, fir wann s du einfach kucks d'Proportiounen, also fir ze vergläichen, hunn se gesot, da missten se u sech vill méi grouss sinn wie wann du willst Equilibre, also gleichen Effet hun mhm. wie groß sinn. Und so verglacht zum Beispiel den Terrain. Den Terrain misst Männer méi groß sinn, weil se sech méi lafe können an auch méi Endurance hun. Misste fir Männer méi groß sinn oder misste fir Fra méi kleng sinn? Nee, nee, so gesot Basis ass wat halt gespielt gëtt. Okay. Da hun se eben da fir Männer adaptéiert. Okay, so, so, so Männer opgesat. Ja genau.
Oder so gesot zum Beispiel misste Männer mat eng méi schwere Ball spielen, zum Beispiel mat engem Basket zum Beispiel. An dann Hues du schonn e Basketball mam Fouss gehatt? Nee, sou gesot plus minus wéi e Basket, weess. Awer Ball ass méi e schwéiere Ball, well se eben och méi Kraaft am Fouss hunn. Ball ass einfach méi schwéier.
Maja, an all déi Saachen. An da wann s de dann iwwerlees, jo, ech mengen, wann s de géis de Fraefouss vläicht equilibréieren, Et ass fir si vläicht och vläicht och méi interessant an ech mengen och géifen och vläicht vill méi Leit dat och vläicht kucken. Bon, ech weess et net, ka sinn, datt haut scho Leit soen, haut ass perfekt, al gesou, wéi et gespillt gëtt ass et top. Mee bon, si hunn dee Verglach gemaach an dat hunn si ebe rausgestallt. An zum Schluss hunn se natierlech gesot, d'Zil ass, datt d'Leit spillen, Spaass hunn, dat ass jo egal. Mee bon, et ass awer interessant ze kucken awer, wéi se dat analyséiert hunn. Ech mengen, do soll een näischt dorof decidéieren. Nee, natierlech net. Do misst ee si mat eran involvéieren a kucken, wéi si, wa si gäre sou spillen, wéi se elo spillen, Tant mieux, weess de, dann ass et dann hir Décisioun. Mee awer flott, ech fond eng déi Analyse flott fond, well. Jo, ass interessant.
Ech mengen bei anere Sportaarte gëtt dat mengen scho gemaach. Ech mengen am Basket, ech mengen do hu se awer schon Adaptatioune gemaach. Ech mengen den Kierf ass mengen ech e bësse méi kleng. Also war wat méi déif, pardon. Méi déif, jo méi déif. A wat jo och fair ass, also wéi gesot, also. Schonn fir eis kënne se de Kuerf grad esou déif hänken. Jo fir mech och. Ech kommen och net op deen. Also. Vergiss dat. Dat ass kee Moien. An Nee, déi mee aner, déi, déi wie trëpp, gesot. déi trëppelen do ran. Ech spille dat net hin, dat ass vill ze héich. Ech kann net. Nee, mee wéi gesot, ech fannen Frae WM en gudde, äh, EM, pardon, gudde, Su- flott Succès. Nee, dat ass flott. Bon, gesi mer elo, wee d'Final gewënnt.
Mir wäerte gesinn.
Äh, mir hunn och elo gesinn, datt déi éischt Spillerin elo fir eng Millioun Euro gewiesselt ass an England, vu Liverpool op Arsenal. An dat ass, wou sinn, Also, dat ass, se sinn, se developpéiere sech ja, ja, richteg, natierlech, richteg also, gutt.
Dat eenzegt, wat elo bei dëser EM de Fall ass,

dovunner 24 ran a 17 verfeelt. 24 ran, 17 verfeelt. Dat ass eng Quot, eng Missquot vun 41,5 Prozent. Dat ass zimmlech vill.
41,5! Dat ass bal all Zweete gëtt verschoss. Jo, nee dat stëmmt, dat ass. Also no drun. Dat ass méi wéi en Drëttel. Mee da muss een och soen. Wor awer och vill Matcher déi an de Verlängerung gaange sinn an dann och bei Eelfmeter dann. Jo mee hues du scho sou eng Quot gesinn? Jo jo mee muss och soen ech mengen an enger WM goufen nach ni souvill Eelfmeter och mengen ech ne also bei de Männer goufen nach ni souvill Penaltien ech mengen net éierlech gesot well da sinn der zimlech vill an Ça va zwar.
Well letzt waren well ech mengen ech vill Matcher waren an Verlängerung gaangen dono Eelfmeter. Also mir haten Schweden géint iergend een ech weess net bi ween mir hate Frankräich Däitschland.

Deen Euro, also wann s de bedenks an der Euro 2022, do hate se 80 Prozent Success Rate fir Penaltyen, 23 an der Women's World Cup 69. Ah, lo si mer nach bei 58. Ja, Se das- ginn, ech weess net, wat do leeft. Mee et gëtt vun Tournoi zu Tournoi méi schlecht. Ah, mä dat ass dann eben esou. Also, Awer net zo, wo- war vläicht och Zoufall. ja, kann och Zoufall sinn, wéi gesot. Mee bon. Mee si richteg schlecht, also verschidder si richteg schlecht Nee, geschoss. wat gesäis natierlech, si se da.
Merde. Mä si richteg schlecht geschoss.

An da giff en nach agoen. Ok.
Wéilts de léiwer fir Indien spillen oder fir Lëtzebuerg an dësem Szenario, deen ech do elo wäert presentéieren?
Bah, déi zwee, mir ass egal. Bah, ech hu Lëtzebuerg Nationalitéit, Lëtzebuerg dann. Da soe mer Lëtzebuerg, oder? Yeah. Du hues et duerch iergend e Miracle hikritt, an der Nationalekipp ze spillen. Et ass nach net fäerdeg. De Luc Holtz ass net méi Trainer.
Ja, voilà, de Gerschen, de Gerschen, de Gerson gouf erausgehäit an du bass rekrutéiert ginn. Yes. Du hues Reservespiller, sou. Mir sinn am Playoff. Et steet null null nom éischte Match. Et steet null null nom zweete Match. Et ass 95 Minutt, no 4 Minutten Nospillzäit. Keng Anung, firwat esou laang ass. De VAR-Check, mir kruten e Penalty. Du musse schéissen. Lëtzebuerg kéint bei enger WM dobäi sinn. Géings du do e Panenka maachen? Nee, natierlech net.
Géings du do schéissen? Géings du an där Situatioun de Panenka maachen? Nee. Mä Panenka méchs du jo nëmmen, wann s de dech sécher fills a sou weider. Wou géiss de schéissen?
Einfach nëmmen, mir wäerte jo ni an déi Situatioun kommen, mee einfach fir datt d'Leit e bësse wëssen. Ënne lenks oder uewe lenks?
Ënne lenks. Géings du en uewe schéissen? A sou enger Situatioun géings du mat Lift spillen?

Emmer. Ech mengen, ech hu méi Chance, datt ech en, éierlech gesot, ech mengen, ech hu méi Chance, ech setze se ënnert dem, am Wenkel, wéi riicht an d'Mëtt a vill iwwert dem Goal, ne? Also gleef mer, also, nee, nee, dee Risiko geet ech net an. Ech hätt gewett, du géif esou, weess de, dee fake Stop maachen.

Offiziell, inoffiziell éischt Episode ass elo ass elo eriwwer. Mir musse elo kucken, wéini mer déi nächst ophuelen. Elo kommen d'Congéen. Elo kënnt de Congé collectif natierlech. Congé, Congé, ech gi fort. Du bleifs hei, du schaffs, du schaffs, fir datt, datt hei emol e bëssi Richesse an dësem Land crééiert gëtt. Dat ass wichteg. Leit muss muss och Leit de Congé bezuelen genau Merci Deepak ëmmer gären nee dofir dat hir schon mal do zréck kommen ech hoffen ech bréngen e puer Geschichten eben aus aus Italien mat Sizilien ech war schon eweg net méi do dat schéngt echt wou ech do war 8 Joer 8 oder 7 Joer dat schon eng Zäitchen hier d'Marina war nach ni do dat heescht et gëtt cool New Adventures New Adventures also new new places dir ech free mech op d'Iessen ech weess dass d'Iessen net wéi soss an Italien. Hm, ok extrem vill äh, well Dir fréier en äh, Centre vun Trade wo mat de Schëffer mm, ja, okay. de mens vill och den äh, Influenz vun asiateschen äh, Gewürz also mm, geil Tischcht äh, schremesch also äh, kann man drüber nächste Woche schwätzen ja definitiv also sowieso aller Themen so, so. Ah, mir werden sicher weltweit also paar Sachen Döner geheien abgreifen wie weiß wird nach ob all de Coldplay Sänger Konzerte wird geschehen